Э, матурлыгына бераз гына хозурланып алдык әле. Дөрестән дә сокланырлык авыл, бай тарихлы авыл. Аның тарихы 16 гасырдан ук башлана. Ә Уразовка дигән исеме шушы якларга килеп төпләнгән Уразай исемле морза исеменнән килеп чыккан, шул исемнән алынган дип исәпләнә. Күпчелек фаразлар нәкъ менә э, шуңа, э, шул Уразайга тукталалар. Бу авылга инде ничек кенә бай тарихлы булмасын, без тиз генә э, тукталып, караш ташлап алырбыз да, алга таба кузгалырбыз, чөнки безне бүген бик зур сәфәр көтә, озын юллар көтә. Чөнки Уразовка урнашкан Краснооктябрьский районда тагын бик күп э, тарихи урыннарыбыз бар. Иң беренче чиратта ул күренекле шәхесләребез, татар җыр сәнгатен нәкъ менә сәнгать иткән олпат шәхесләребез Рәшит Вахапов һәм Хәйдәр Бигишевның туган авыллары. Аларга да кереп чыгачакбыз. Һәм алар белән генә тукталып та калмаячакбыз әле. Шуңа күрә сүзебезне озакка сузмыйча юлга кузгалабыз, ә сез безнең арттан өлгереп барырга тырышыгыз бүген. Алдагы тапшыруларның берсендә без Нижгар төбәгендә 1929 елда татар районы оештырылганы һәм аның үзәге Кочка-Пожарки авылында урнашуы турында әйткән идек. 1932 елда барлык татар авылларын берләштергән ул районның үзәге нәкъ менә шушы Уразовкага күчерелә инде.
Безнең э, Нижгар өлкәсендә э, компактны проживать торган татарлар 34 э, авыл. Безнең Красный Октябрь районында 17 авылыбыз бар. Кайсыларында бүген кешеләр тора. Безнең районда 7 мең ярым өстенә татар халкы яши бездә. Безнең авылларда безнең районыбызның 30 проценты рус халкы, 70 проценты примерно татар халкы. Дуслыкта, татулыкта бергә үзебезнең традицияләрне саклап, үз традицияләребезнең бөтен бәйрәмнәрен уздырырга тырышып эшлибез.
Район картасына карап озак сайлана торгач, бер көн эчендә районның мөмкин кадәр күбрәк авылларын әйләнеп чыгарга булдык. Сәфәребезнең беренче тукталышы Рәшит Ваһаповның туган авылы Актук. Бу авыл электән башка йомышлы татар авыллары арасында аерым дәрәҗәдә торган һәм барлык эчке мәсьәләләрен дә, хәрби эшләрне дә үзе мөстәкыйль хәл иткән.
Рәүф, хәерле көннәр. Исәнмесез. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Аллага шөкер.
Рәшит Вахаповның туган авылы дигәч, моннан инде без читләтеп уза алмадык. Э, Актук авылының тарихыннан э, башлыйк. Э, Иң әүвәл э, кайчангырак барып тоташы аның килеп чыккан вакытлары. Э, Актук авылы безнең якларда иң э, Тарихлы иң карт авыл дисәк тә ярый. Аның башлыгы килә 16 гасырның ахырында, 17 гасырның башлыгы белән. Беренче авылның исме ул Актук түгел, Яңапар дигән аның Яңапар дип авылны йөрткәннәр. Ә соңгыдан инде Актук исме бирелгән, ул исем бирелгән авылның беренче башлаучы кешенең исме буенча. Э, бер ничә ел элек э, яшь малайлар э, тарихның архивлар күтәргәч эзләп чыгарганнар кем булган беренче авылның башлаучылары Кемнән шул төп киткән? И эзләп чыгардылар бик кызыклы шундый фикер. Э, иң беренче авылның э, башлаучы э, Мамедилей Актуков диеп бери ул архивлар буенча. Ул Рәшид Вагаповның төп бабакасы булып чыккан.
Бу шәҗәрә шул Рәшид Вагаповның шәҗәрәсе шул чорга. Әйе, әйе, әйе, әйе. Иң беренчеләр иң беренче кешеләр актук кешеләре рәшит вагаповның төп ниләр бабайлары булып чыга рәшит вагаповның бүгенге көндә нинди мирасы бар бу авылда менә шушы урында йөргән менә монда җырлаган дип әйтә торган урыннары
андый урын табарга бүген авыр рәшит вагаповның тормыш юлы бик еңел булмаган Тагын да әтик аның атасыныкы, аның бабасыныкы тагын авыррак булып чыккан. Авылда булган өч мәчет, э, бер мәчетенең мулласы булган э, аның атасы э, Абдулвагап Хайретдинов. Хайретдин улы мәчетне национализировать итәләр, мәчеттән эшлиләр. э, клуб Казагенәстә, аннан инде бөек җырчы булгач, э, туган авылына кайткач, атасының э, мәчет винасында ул җырлаган, концерт биргән. Э, Ызбасын шулай ук зор зва булган, күп планнары, ызбаны шулай ук национализировать итәләр. 37 елны аның атасын аталар. Атасын да и бабасын да Латфулла Шарипжанов аларны аталар. Э, шуның арты инде төпләре, актукта төпләре э, өзелеп калган шикелле була.
Сәфәребезне дәвам итәбез, кадерле дуслар. Без хәзер Суык су дигән авылга юнәләбез. Русча атамасы Ключище. Шулай ук кызыклы тарихлы авыл, аңа нигез салыну вакытлары бераз гына үзгәлекләр белән төрлечә э, билгелиләр. 1643 елда бу якларда йомышлы татарларга бүләк буларак э, награда дип әйтәбез инде бу очракта яхшы хезмәт өчен бирелгән җирләрдә э, теркәлгән һәм шулай ук инде ключищиның үзенә э, килеп утырулары 1647 елда булган дигән мәгълүмат та бар шуңа күрә инде алай зур аерма булмагач аны гомумиләштереп 17 гасырның икенче чирегендә нигез салган авыл дип әйтә алабыз Шунысы кызык, 1648 нче елда шушы Суыксу авылыннан 200 йомышлы татар, бу инде э, хәрби хезмәттәге кешеләр э, булса кирәк, Сембер сызыгына күчереләләр, шунда чыгып китәләр һәм анда Тагай дигән шәһәргә нигез салалар. Ул шәһәр бүгенге көндә Ульян өлкәсенә кереп калган. 200 кеше ул вакытта ук инде авылдан китерлек булгач, нинди зурлыктагы э, авыл икәнлеген күз алдына китерәсездер дип уйлыйм. Мәчете тарихы шулай ук кызык. Бу Нижгар өлкәсендәге иң борынгы мәчетләрнең берсе булырга да мөмкин, чөнки аның документларга керүе 1706 елда ук булган. Ә менә 1790 елда Суыксу авылында 1261 кеше яшәгәне билгеле. Без хәзер э, Суыксу авылының хәзерге көндәге мәчетенә юнәләбез, чөнки анда безне кызыксындырган бик кыйммәтле бер экспонат саклана. Бүгенге тапшыруда 5 минут саен яңа авылга килеп чыгып торсак та, бу сәфәрне зур, уртак тарихы булган авылларны барлау дип кабул итегез. Мәсәлән, 1660 елда шушы Актук, Уразовка, Ключище һәм башка авыллар халкының урман сорап патшага мөрәҗәгать иткәннәре билгеле. Ул урман йомышлы татарларга 1609-1611 елларда Смоленск шәһәрен поляклардан саклап сугышканнары өчен вәгъдә ителгән була. Урман бирелә, чөнки татарларның хәрби казанышларын хөкүмәт югары бәяли. Мондый дәрәҗә башка вакытта да үзен сиздерә һәм әлеге авыллар бай яшәп, иң югары даирәләрдә сүзе үтә торган булалар. Моның бер дәлиленә күз салыйк.

Моны язганнар ди. Һәм дә аны әйтәләр инде. Моны Петербургта 1905 елда патшаның приказы белән инде бахшул менә ксерокопия эшләгәннәр. Шулардан илне дәнә чыккан бу китап, 50 дәнә дигеп даны сөйләгәннәр иде, ул икән 51-не чыгарганнар. Ягъни баяз әйтеп узганымча, беренчесен профессор Писарев эшләгәндә, аның менә бу Титульный элесе дә башкарак ди. Менә бакшыл, бакшыл менә бите үзгәрәк ди аның үзе. И һәм дә тышы үзгәрәк ди аның. Үзгәличәрәк эшләгән диде. Ул аны әле тапкан, каяндыр эзләп тапкан да шуны эшләтеп хәзер безгә инде икенче китабыбызны да китерә. Иншаллах Рамазан шәриф аена кадәр кичәләргә җиткезермен диде.
Петербургта махсус бастырылган 51 Коръәннең берсе татар авылында булу да күп әйберне ачыклый миңа калса. Ул да бирегә очраклы рәвештә кайтмаган, ә авыл халкының беренче бөтендөнья сугышында кылган батырлыклары өчен бүләк ителгән.
Менә бу инде менә менә бу менә серый, нәкъ бу бите бу үзгә, тегенекеләр дә менә монардан үзгә, менә болар да менә боларга бакканда менә. Бу менә махсус бу таушалган, бу селкетердә дә булмаган. Специальный Япониядән китергәннәр шундый сетка, берәбез кебек ни. Анарга бу Коръәннең битен сылаганнар һәм дә аны юганнар ванныйда. Шуннан соң инде махсус менә шундый бит, шундый форматлы кагыз алып, аларны сылап менә безгә битен биткә тутырып китерделәр. Әлхамдулиллаһи раббил Ә бу менә штрих-пунктирлар. Бу инде билгеле э, Усман радиаллаху анһә шушы Коръәнне мәчеттә укыган вакытта менә күрәсез менә ул штрих-пунктиклар менә башлар менә кругы менә һәр битендә ул бар. Башын чабып өзәләр дә дошманнар һәм дә аның каны шушы Коръәннең Кәримнең битләренә эләгә, ә бездә кан тирәсә Тахарат бозыла һәм харам. Әйе. Харам булгач алар ничедер? Бу битләрен, читләрен менә шулай һәр битне кисеп, менә болар менә, көне күрәсез, менә ничек монда кискәннәр менә. Менә шуларны кисеп, менә бу штрих пунктир, менә шушы Коръәннең оригиналның кискән эзләре. Теге 4000 берсенең. Кайсы инде вот менә шушы менә куланы безләргә үрнәк өчен менә аларны менә ничек аның кисеп эшләгәннәре менә башларны барсын да безләргә инде менә аңгартып калдырдылар алар иншаллах менә шушы инде менә Коръәни Кәрим бездә ничек әйтеп бу зур байлык бездә саклана.
Әлеге бәхәссез Коръәннең сакланып калган башка басмалары төрле илләрнең дәүләт музейларында, китапханәләрендә саклана. Һәм бары тик Суыксу авылында гына ул ничек авыл мәхәлләсенә бүләк ителгән булса, шулай саклана да. Бу Коръәнгә реставрация ясатучы да шушы авыл кешесе. Әлеге Коръәнне ышанычлы кулларда дип тыныч күңел белән Хәйдәр Бигичевнең туган авылына юнәләбез. Сәфәребезне дәвам итәбез. Инде Шүмбәли авылына килеп җиттек. Бу авылны Изге Ай дигән заманында бик популяр булган төркемнең Җырларыннан да ишетә беләсездер, ләкин мин гомерем буе шушы авыл исемен Чын Вәли дип җырлыйлар дип уйлап йөри идем. Менә монда килгәч кенә ниһаять белдем, Чүмбәли дигән э, җыр икән, Чүмбәли дигән авыл турындагы җыр икән ул. Бу авыл 1647 елда нигез салынган авыл булып санала. Заманында гөрләп торган авыл бу. Ләкин инде аны бүгенге көндә дә гөрләми дип әйтеп булмый. Э, йортлары матур, күркәм, Һәм кайсы бер саннарга килсәк, әйтик 1923 елда Шүмбәли авылында 5 меңнән артык кеше яшәгән. Ә менә бүгенгесе көндә шушы авылда 380 тирәсе кеше яши. Карап торышка бер дә алай дип әйтә торган түгел. Менә без хәзер инде үзәк урамнан да төштек, күпме йортларны күрдек, берсе дә ташландык йортка ошамаган. Ләкин менә бу урамда Ә менә машина торган якны гына карасагыз да, менә бер ызба, менә икенче ызба аның артында. Аларында кеше яши, ә менә бу урам буенча ике яклап карап менсәгез дә, бу йортлар барысы да буш тора. Хәзергесе вакытта. Аны инде чамаларга була. Капка төбендә бернинди эз дә юк, капкаларында Йозак. Ләкин авылны ташландык дип әйтеп булмый, чөнки болар барысы да мәскәүчеләрнең йортлары. Ягъни Мәскәүгә барып эшләүчеләр, ә инде яз җиткәч, җәй айлары җитә башлагач, авыл янәдән җанлана һәм барлык шушы йортларга да, шушы ызбаларга да, бу якча итеп әйтсәк инде, халык кайта, үз нигезләрен ташламый. Шуңа күрә дә алар бүгенге көндә дә ямьле булып, инде матур булып безне каршы алып торалар. Шуңа күрә Бу урында теге авыл бетә, авылны ташлап китәләр дип әйтергә әле бер дә ашыгырга ярамый. Авыл тарихын барлый торгач, шунысы ачыкланды, Чын Вәли дигән атама да дөрес, урынлы икән. Беренчедән, бу атаманың килеп чыгышы авылның риваятендә сакланып калган. Имеш, бу урынга беренче булып Вәли исемле кеше килгән дә, аңа иптәшләре Чын Вәли дип дәшкәннәр. Икенчедән, 18-19 гасырга караган кайбер документларда авыл исеме Чинбали дип язылган. Шулай булгач, чын вәли җыры юкка җырланмаган, авылның даны юкка яңгырамаган. Авылларның тарихы матур. Бүгенгесе генә бераз эчне пошыра. Авыллар тиз кечерәя дип әйтеп буламы? Менә э, шул вакытта 2000 иде, хәзер 1000 ярымга гына калды дип бик зур кимүләр э, чамалар буламы?
Бик тиз кечерәю форматы юктыр. Ну, тенденция бар. Тенденция кечерәюгә, әзәюгә халык саны бар. Башка авылларны да алсак, бәрбер бер районда бит инде, мәсәлән, әйме, татар авыллары бар, рус авыллары бар. Э, нәкъ татар авыллары гына Мәскәү ягына э, күбрәк китәме? Әллә гомумән бу яклар өчен, бу өлкә өчен хас әйберме ул?
А в основном Мәскәү ягына китә татар халкы. Рус халкы китә Нижний Новгородка, Кстовага, шундый шәһәрләргә тартылалар. Мәскәү ягына тартыла основном татар. Русларның китүе Мәскәүгә аз.
Сәфәребезнең төп юнәлешеннән бераз читкә китеп, Куй суы дигән авылга юнәләбез. Бу якларда куй, сарык дигән сүз. Ягъни авыл атамасыннан әлеге җирләрнең сарык көтүлекләре буларак кулланылганлыгын фаразларга мөмкин. Ләкин бу бары тик төбәкнең Гомуми тарихыннан чыгып фикер йөртү генә. Әлеге авылга килүебезнең сәбәбе тирә-якта бик данлыклы Садыйк абзый йорты яки Куйсу абзый йорты. Кыскача гына аңлатып узам, бу йорт элеккеге мәдрәсә бинасы. Садыйк абзый шушы мәдрәсәне оештырган укымышлы, дәрәҗәле мөгаллим Суфый. Үзе исән вакытта да вафатыннан соң да бу йорттан кеше өзелмәгән. Бүгенге көндә дә Садыйк абзый йорты бу як халкының үз карасыдай саклый торган Килеп догалар укып, күңел тынычлыгы табып кайтып китә торган урыны.
Екатерина II вакытында э, татарская диаспора, шундый ки татарлар бит Ленинградта күп торып алган. Вот, аларның не буенча по по челобитям они мене не теречен. Алар язганнар, что не, что медресе ацарга. Вот. Вот ал рөхсәт биргән мәдрәсәне монда чыга менә бу йортта. Шушы территориядә дип әйтик. Да, бу менә бу йорт менә шул йортта как раз шунда шәкертләрне кечкенәдән бер укытканнар. Вот. Вот. Анда укытканнар ацылган 1770 Биш-җитмеш җиде шул вакытларда вот Бикини Бабакай булган, ул Бикини Бабакай как раз шул милләрне ача инде.
Шул көннән 200 елдан артык вакыт узса да, бүгенге көндә мәдрәсә бинасы кирпеч белән тышланса да, аның борынгы бурасы исән. Бу йортка мәчетләрне япкан чорларда да кул күтәрергә базмаганнар. Монда бит инде Садыйк абзыйдан соң аның нәселенең менә кеше килеп, аларга киңәш биреп, нәрсәдер өшкереп дигән әйбер түгел бит инде. Юк, юк, юк. Без как бы беләсең бит, э, хәзрәт, без бу йортны мин алдырдым неге 2005 елны э, обложил кирпич белән со всех сторон только теге э, ну теге гына

Ә сез төзәтергә тотынгач? Төзә, алар думали, что килдерә яшьләр, и тотыну, ну, то, ну, кемнең дә бишенче елмы шул, мин, шул, иттем икән соны, күтәрдем, инде китәрдек. И вот, э, дөньяны, мин думал, хәзер мине, әйтәләр инде шунда, кенилар яткыр. Шул хәлек ни, народный ни. Вот, э, и Тузан тузан сыйларда шул безнең әти белән әнибез үлгәч, тут шундый вакыт киләктек. Потому что халык бик каты и так вот близко помните. Йортка тидертмәскә дип инде. Да, да, япмау япмаска, киләләр, япма, япмагыз, япмагыз. Yapmalıyız, yapmalıyız. Nelerse olsa da yapmalıyız.
Садык абзый һәм аның хикмәтле хәлләре турында озак сөйләргә булыр иде, әмма безне чираттагы авыл көтә. Дөресен әйтик, мәдәнәгә кереп барганда без мондый манзарага әзер түгел идек. Меценат Фаиз Гыйлманов төзеткән Рәшидә мәчете безне тышкы кыяфәте белән дә, эчке бизәлеше белән дә таң калдырды. Ә мәчет комплексында искиткеч бай туган якны өйрәнү музее урнашу безне бөтенләй аяктан йыкты. Шулай да биредәге мәгълүматны барлап карыйк. Мәдәнә авылының исеме килеп чыгышы кызыксындыра. Иң беренче чиратта бу инде э, медианы русчасы медь сүзе күренеп тора. Андый мондый бакыр рудниклары булмагандыр бу? Юк, юк. Э, Мәдәнәнең авылының исеме бер исемле елгадан алынган дип әйтелә. Чөнки ул урнашкан Мәдәнә елгасы буенда. И беренче аның турыда архивный документларда 1647 елдагы архивный документларда язылган. Бүгенгесе көнгә. Бәлки бардыр иртәрәк вакытларда ул кагызлар кадәр әлдә архивларда. Монда нигез салганнар служилые татары дибез инде без русча әйткәндә аларны патша үзе яллый булган шул рус хөкүмәтенең границаларын сакларга кемнәрдән саклаган алар бу алар саклаганнар бу якларга бик еш кына бигрәк тә яз башы җәйләр җиткәч нагай ханнары монда һөҗүм итә булганнар алар монда үзләренең хайваннарын китереп зур станнар эшләп, шунда җәйләрне үткәрә булганнар. И рус авылларына, рус шәһәрләренә һөҗүм итә булганнар. Менә шунардан, значит, безнең бу җирләрдә Припьяне дигән җирләр дибез инде. Пьяна елгасы. Пьяна елгасы буенча да Э, татар авыллары барлыкка килә. Әйтеп... Алар, алар ниндиләр, кайсыларын әйтеп була торган? Барысы да ма? Мондагы татар авыллары барысы да йомышлы татар авыллары? Да, да, да, алар бар да йомышлы татар авыллары. И әйтеп үтәргә кирәк, менә бу шул бөтен татар авыллары арасыннан Мәдәнә авылы иң яшь авыл дип әйтергә була инде. Ул иң соңгы килеп урнашкан э, монда служивый татарлар.
Мәдәнәдә бүгенге сәфәребезгә кергән авыллар тарихын берләштереп тагын шунысын әйтү мөһим. Әйе, бу авылларга төрле чорда, төрле җирлектән килгән татарлар нигез салганнар. Әмма ул авыллар барысы да үзара төп юлдан тыш басу юллары белән дә ялганып беткәннәр. Турыдан барганда авыл белән авыл арасы 10 чакрымнан артыкка чыкмый биредә. Авыллар арасында электән сәүдә эшләре җайга салынган, туганлашу күркәм гамәл саналган. Шуңа да аларның тарихларын уртак дип әйтер нигез бар. Нәкъ менә Нижгар өлкәсеннән заманында Финляндиягә күчеп киткәннәре билгеле татарларның Бу турыда нинди мәгълүмат бар музейда? Мин әйтеп үткәрдем инде, э, Мәдәне авылының тарихын сөйләгәндә, безнең яктагы кешеләр, э, авылларда кешеләр күп булгач, алар китеп якта эш эзләгәннәр. Польшаны авызга алып үткәрдем, мин Польшага тәкле җиткәннәр дип. И әйтергә кирәк, безнең яктагы бик күп халык Санкт-Петербургта барып эшли булганнар. Санкт-Петербургтан Финляндиягә ерак түгел. Финское княжество ул вакытта без барыбыз да беләбез. Тарихтан Российская империягә керә булган. То есть границалар әйдәр юк. И алар анда сәүдә белән йөргәннәр. Безнең татар халкы. Революциядән соң, революциядән соң, качан революция барлыкка булгач инде, анда алар күбесе сәүдәгәрләр булалар, бай кешеләр. И безнең яңа Россиядагы хәлләрне күргәч, ишеткәч, э, военный коммунизм анда э, дигән нәрсәләрне, национализация, Өйгә ниләрне ишкәтс алар, уйлыйлар да, и, анда калырга мәҗбүр булалар. Да. Алар анда калалар. Аларның ул вакытта инде анда күрәсен була үзләренең кибетләре, тора торган йортлары, и, алар калалар анда.
Менә сезгә бер көнлек сәфәр һәм бер тапшыруга сыйдыра алган кадәр тарих. Йөрү күбрәк булган саен тапшыру вакыты кысанлана гына. Шулай булса да, сыйдырмый хәлебез юк, чөнки бу сезонда безгә башка төбәкләрдәге татар авыллары тарихын барлау да мәслихәт. Ә бу авылларга без иркенләп, тәфсилләп эшләр өчен тагын бер кат әйләнеп кайтачакбыз әле, Алла бирса. Бүгенге озын, озак, әмма эчтәлекле сәфәребез кызганычка каршы ахырына якынлашты. Инде көн кичкә авышты һәм сезнең белән саубуллашуны без Мәдәнә авылында, аның аеруча да эчтәлекле туган якны өйрәнү музеенда гына яздырырга мәҗбүрбез. Бүгенге тапшырулар, бүгенге сәфәрләребез дөресрәге, Тукталуларыбыз алар татарча әйткәндә галопом по Европам булды. Әмма сез безнең арттан өлгереп баргансыздыр һәм без сезгә бу авылларның үзенчәлекләрен җиткерә алганбыздыр дигән өметтә калабыз. Киләсе атнада Нижгар ягында кабаттан очрашканга кадәр. Сөям дигән сүзләреңне кабат